O'n i'n mynd i'r eglwys a mynychu gwasanaethau mor aml ag y gallwn ac wedi bod yn fy mywyd ers yn ferch ifanc. Roedd fy ngŵr Peter yn gwybod bod y ffydd yn bwysig i mi. Ond doedd o ddim yn hoffi i mi fynd i'r eglwys ac roedd yn gwawdio fy nghred ar bob cyfle. Roedd o'n glyfar, ac yn ymchwilio i'r hyn oedd gan y Beibl i'w ddweud am wragedd, ac yn ei ddefnyddio'n rymus yn fy erbyn. Roedd unrhyw ddadlau o'r achos yn gwaethygu'r sefyllfa. Bob nos, byddai'n sgrechian arnai am fy anufudd-dod honedig, fy hurtrwydd, fy niffyg hyblygrwydd rhywiol, fy ffrindiau blin, ac am fy methiant llwyr, llwyr fel menyw. Aeth y gamdriniaeth ymlaen ddydd a nos. O'n i'n meddwl y byddai pethau'n gwella ar ôl i'n ferch fach cael ei geni, ond aeth y gamdriniaeth ac ymlaen. O'n i'n gweithio shifftiau yn yr ysbyty lleol, coginio a glanhau'r cartref a magu ein babi. O'n i wedi blino'n lân, wedi fy nisodi a'm trechu. Y noson cyn i mi o'r diwedd adael fy ngŵr a'n cartref, dywedodd wrthai fy mod hefyd yn methu fy nylet swyddau ysbrydol. Ych problem yw na fyddwch yn ufuddhau i mi. Mae'r Beibl yn dweud bod yn rhaid i chi ufuddhau i mi, ac rydych yn, gwaeddodd. Yr ydych chi'n fethiant fel gwraig, fel Cristion, ac fel mam. Darn anweddaidd o shit ydych. Roeddwn i'n gwybod beth oedd wedi fflico i'r switch, y weithred syml o ddod i lawr i ddweud nos da, a ddehonglwyd ganddo fel diffyg parodrwydd i gael rhyw. Yna darllenodd yr adnodau hyn o fy Meibl. Chwi wragedd, byddwch ddarostyngedig i'ch gwŷr fel i'r arglwydd, oherwydd y gŵr yw pen y wraig, fel y mae Crist hefyd yn ben yr eglwys, ac ef yw goredwr y corff. Effeisiau 5, 22, 23. Ac o 1 Timotheus 2, 11 i 12. Rhaid i wragedd gymryd ei dysgu yn dawel gan lwyr ymostwng, ac nid wyf yn caniatau i wragedd hyfforddi nac awdurdodi ar y gwir, ei lle hwy yw bod yn dawel. Am flynyddoedd, nes i gredu fod Duw am i mi ymostwng i'm gŵr. Mi nes i fy ngorau, gan blygu i'w ewyllys a gweithio i dalu'r biliau, er y boen a'r ing yr oeddwn ynddo. Ond ar y noson hon, ro'n i wedi cael digon. Y bore wedyn, nes i bacio fy magiau, cydio mewn dillad ar gyfer fy merch a gadael. Gadewais bopeth ar ôl. Fy mhriodaf, fy mhriodas, fy nghartref a fy ffydd.
Os cyfrifodd hwy, y maent yn ymlach na'r tywod, a phe gorffennwn hynny, byddet ti'n parhau gyda mi. Cafodd ffydd Arlene ei hysgwyd i'r craidd oherwydd bod ei gŵr Peter wedi gwyrdroi yr ysgrythur a'i defnyddio i'w bychanu hi. Roedd ei ddiffyg parch llwyr tuag at ei ffydd ddofn a'i ddefnydd o'i chredo yn ei herbyn i honni ei bod yn wraig a mam annigonol yn dangos pa mor ffiaidd oedd y dyn hwn. Roedd yn glyfar yn yr ystyr bod ei ymddygiad a'i eiriau wedi gwneud i Arlene gredu mai dyma'r ffordd roedd Duw eisiau iddi ymddwyn yn wraig ddarostyngedig ac ifydd. Yn anffodus, mae effeithiau ei gamdriniaeth yn parhau. Daeth ar lun i'r gasgliad ei bod wedi colli ei ffydd, ond nid yw Duw wedi colli ei ffydd ynddi hi, a bydd ei bresenoldeb gyda hi yn gyson, gan ddal ei meddyliau a'i gweithredoedd nes bod hi'n barod i deimlo eto ei bresenoldeb cariadus tuag ati. Arglwydd nef a dear, helpa ni fod yn gyson gyda rhai sy'n amau dy gariad oherwydd profiadau dyrys maen nhw'n wedi cael o'r Eglwys a dehongliadau gwyrgam dy air. Boed yn bywydau sy'n ymddiried yn dy gariad, fod yn ffagl i'r rhai sy'n ceisio'n daer am y rwyddion o dy bresenoldeb tragwyddol. Amen.